Bwana asifiwe. Mwathani witũ arogoocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda maya tũgacokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa gũtwarahũra, nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũngĩ, nĩ tondũ wa gũtũhe hinya ũngĩ mwerũ, nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria ũtugi wake, ona wendo wake, ona ũhonokio wake. Haleluya! Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ ndathingithagio, Ngai witũ aikaraga arĩ na hinya hĩndĩ ciothe nĩ tondũ ndakĩũragwo nĩ hinya. Maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, Ngai witũ ndoragwo nĩ hinya. Kaĩ mũtakĩũĩ atĩ Ngai ndoragwo nĩ hinya? Bwana asifiwe. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Ng'ondu, kiugo kĩa Ngai nĩ kĩndũrĩtie na gĩkahe kĩĩrĩgĩrĩro, na agathiĩ na mbere na kũnyambararia kuma riri ũyũ o kinya riri ũrĩa ũngĩ. Hallelujah! Nĩ tondũ nĩ Ngai wa ciama, nĩ tondũ nĩ Ngai wa ciĩranĩro, nĩ tondũ nĩ Ngai ũteragwo nĩ mũndũ ũrĩa gwĩka, ekaga kũringana na ũrĩa akuona kwagĩrĩire. Hallelujah! Ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa gĩtũũro kĩa Ngai. Hallelujah. Nĩ ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa gĩtũũro kĩa Ngai, the dwelling place of the most high. Hallelujah. Kũrĩa ithuothe twĩrĩgagĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ mũthenya ũmwe tũgathiĩ gũikara gĩtũũro kĩa Ngai. Nĩ kũrĩ mũthenya ũmwe tũgathiĩ na twehererio maũndũ maya matũhinyagĩrĩria. Nĩ kũrĩ mũthenya ũmwe ũgakinya gĩtũũro gĩkĩ gĩa gũkũ thĩ gĩthire na ithuĩ tũgaikare gĩtũũro kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio,

Nĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe, na ngĩigua mũgambo mũnene woima gĩtĩ-inĩ kĩrĩa gĩa ũthamaki, woiga atĩrĩ, Gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ ake, nake nĩegũikarania nao, Nao matuĩke andũ ake, nake Ngai we mwene agĩage o hamwe nao, e Ngai wao. Nake nĩekũmagiria maithori mothe mathire maitho-inĩ mao, na, nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ hingo gĩgaacoka kũgĩa, o na gũtirĩ hingo gĩgaacoka kũgĩa na, kũgĩa, gũtirĩ hingo gũgaacoka kũgĩa na kĩeha, kana kĩrĩro, kana ruo, maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira. Nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki, akiuga atĩrĩ, Maũndũ mothe nĩ kũmerũhia ndĩramerũhia. Nake akiuga, Andĩka, amu ciugo icio nĩ cia kwĩhokeka na nĩ cia ma. Agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Maũndũ macio nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka. Nĩ niĩ Aruba o na Omega, kĩambĩrĩria o na kĩrĩkĩro. Haleluya! Nĩ niĩ Aruba na nĩ niĩ Aruba. na nĩ niĩ omega, kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro. Haleluya! Ngai witũ nĩwe wambĩrĩirie thĩ yothe, na nĩwe ũgoka kũnina thĩ, nĩgetha kũgĩe na igũrũ rĩngĩ, ona thĩ ĩngĩ, na nĩgetha arĩa mamwĩhokete-rĩ, mahurũkio mĩnyamaro ya gũkũ thĩ, nĩgetha arĩa mamwĩhokete-rĩ, marĩhwo mawĩra mao. Haleluya! Nĩ tondũ mũthenya nĩ ũrakinya, maũndũ marĩa tuonaga marĩ mega, manyũmba marĩa tuonaga manene manene irĩma iria tuonaga nene nene haleluya mĩtĩ ĩrĩa tuonaga mĩnene ona ngurunga icio itigakorwo ho rĩngĩ no hinya wa ngai wacivengia-rĩ nĩ gũkagĩa na igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ haleluya nakĩo gĩikaro kĩa ngai-rĩ gĩkorwo hamwe na andũ ake mwathani arogocwo haleluya nĩ tondũ maũndũ mothe nĩ marathira no kiugo kĩa ngai nĩ gĩa gũtũra tene na tene haleluya Johana ũyũ wa kũguũrĩrio nĩguo maandĩko marauga atĩrĩrĩ, arĩ gĩthamainĩ gĩa Patimo-rĩ, nĩrĩo agĩire na ũguũrio wa maũndũ maya mothe. Ngĩigua mũgambo wa uma igũrũ wanjĩra atĩrĩrĩ, Haleluya! Ngĩona thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ. Narĩo igũrũ rĩerũ na thĩ ĩrĩa ya tene, igũrũ rĩa tene na thĩ ĩrĩa ya tene nĩ ciarĩkĩtie kũhĩtũka. Haleluya! Gũkagĩa thĩ njerũ o na igũrũ rĩerũ. Nakĩo gĩturo kĩa Ngai gĩkĩharũrũka kĩhana mũhiki ũgemeirio mũthuriwe. Nĩ ũgũkĩmenya mũthenya wa ũhiki ũrĩa ũkoragwo kũhana. Mũhiki akoragwo akorwo nĩ ahakagwo make up, agacoka agatumwo njuĩrĩ wega, agacoka agekĩrwo nginya kanyamũ kangĩ getagwo crown tũngĩ tũkoragwo nginya tũkĩhenahenia agacoka agekĩrwo gĩcungi gĩthaka mũno ũcio nĩwe mũhiki ũrĩa ũthagathagĩirwo mũhikania wa mũthenya ũcio na ithuĩ nĩ gũthiĩ na mbere tũrathiĩ na mbere na gũthagathagwo nĩ gũkorwo gũkũ thĩ tũtiratũra tene na tene haleluya ithuĩ gũkũ thĩ we are St. Jonas tũrĩ ahĩtũkĩri nĩ gũkorwo maandĩko maugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkũmbwo twombirwo haleluya na tĩri na tũgacoka tĩri-inĩ ũyũ haleluya no ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ ona mwĩrĩ ũyũ wa nyama warĩkia gũkorwo ũtarĩ ho rĩ haleluya ithuĩ rĩ nĩ tũkeyonera ngai nĩ kũrĩa tũreyũria atĩrĩrĩ hihi tũkona kĩgwathera mũthenya ũcio wakinyanĩra Mũthenya wa cira wa Ngai wakinya, gũtirĩ mũndũ kehithania na ũngĩ, ona gũtirĩ ũgacererwo gũkinya. Mĩhang'o ya mũndũ hĩndĩ ĩyo ndĩrĩ ho. Mũthenya ũrĩa Ngai agakorwo arũgamĩtie mĩhang'o ya mawĩra marĩa tũrutaga, mũthenya ũrĩa Ngai agakorwo arũgamĩtie biacara citũ, mũthenya ũrĩa ngai agakorwo aninĩte maũndũ mothe ma gũthũrwo mũthenya ũrĩa ngai agakorwo aninĩte kũhinyĩrĩrio mũthenya ũrĩa ngai agakorwo ahinyĩ- aninĩte arĩa matuonaga ta tũtagĩrĩire mũthenya ũrĩa ngai agakorwo aninĩte maũndũ marĩa mothe marĩ ma gũkũ thĩ matigare o maũndũ marĩa magũthiĩ kũgoca ngai ma kũmwambararia Johana akiuga atĩrĩrĩ, ngĩigua mũgambo wanjĩra nyandĩke, atĩ nĩ kwerũhia ndĩrerũhia maũndũ me mothe. Haleluya! Nĩ tũhũrĩre Ngai ũyũ nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku, nĩ tũmwambararie nĩ tondũ ciĩranĩro ciake nĩ na amina. Haleluya! akĩigua erwo atĩrĩrĩ maũndũ maya ona nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka this is a prediction of things that you come and it is a sign of things that are about to happen hallelujah atĩrĩrĩ Atĩ nĩ kwerũhia ndĩrerũhia maũndũ mothe. Erũhia-rĩ, werũ nĩ kuuga werũ, hallelujah, atĩ maũndũ mothe nĩ mehera. Kana nĩ andũ makuonaga we ta ũtagĩrĩire, kana nĩ kũmenwo ũmenetwo, kana nĩ gũcambio ũracambio, nĩ harĩ gĩikaro kĩngĩ Ngai aratũharĩria. Gĩikaro kĩu gĩtirĩ gũcambio, gĩikaro kĩu gĩtirĩ kũmenwo, hallelujah. Bata nĩ kwĩrirĩria gũgakinya gĩikaro-inĩ kĩu. Ĩ hihi we-rĩ, Hihi wee-rĩ, nĩ ũgakinya gĩikaro kĩu kĩa Ngai? Gĩikaro kĩu gĩtirĩ ng'aragu. Gĩikaro kĩu ona gĩtirĩ gĩkuũ. Haleluya! Nĩ tũkoragwo hĩndĩ ciothe tũkiuma mũciĩ tũtaramenya kana nĩ tũgũcemania na gĩkuũ. Tiga nĩ Ngai ũtũgitagĩra, mũndũ aumagaraga atoĩ arĩcoka atĩa hwaĩ-inĩ. Nĩ kũrĩ andũ maumire kĩroko kwao ona matinaco- maticokaga hwaĩ-inĩ na tũtiũĩ kana nĩ marĩcoka kwao hwaĩ-inĩ. Tha cia Ngai igatũkinyĩria ihinda rĩrĩ. Nĩ kũrĩ andũ tũrarĩ nao ira na matirĩ kuo ũmũthĩ ũyũ no we ngai nĩ akũhete kanya kangĩ tiga gwĩtanga thiĩ na mbere na kũruta wĩra waku nĩ gũkorwo kũrĩ mũthenya ũroka mĩhang'o ya gũkũ thĩ thiĩ no rĩu tũhetwo kahinda ga kũruta wĩra ũyũ ũrute no ũrute na kĩo nĩ tondũ kahinda gakinya ga gũthiĩ gĩtũũro kĩa ngai rĩ gĩtũũro kĩa ngai gĩtigakorwo na mĩnoga gĩtũũro kĩa ngai rĩ gĩtigakorwo na kũnyarirwo haleluya nĩ bũrũri mwega nĩ bũrũri ũ kagakorwo maithori kana keha haleluya nĩ bũrũri ũthagathagĩtwo nĩ ngai nĩ gĩtũũro kĩrĩa tũgatũũra tene na tene haleluya mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nginya gĩkuũ nĩ gĩgakorwo kĩagithĩtio hinya Na mũthenya ũcio-rĩ, akandĩka akauga, nĩ niĩ kĩambĩrĩria na nĩ niĩ kĩrĩkĩro. Andũ aitũ nĩ twĩrirĩria ũhoro wa gũkorwo twĩthagathagĩte ngoro-inĩ citũ ta mũhiki. Mũhiki ũgemeirio mũthuriwe-rĩ, mũhiki ũcio akoragwo atigĩte maũndũ make mothe, nĩ gũkorwo nĩ aramenya atĩrĩrĩ, mũthuri wakwa ũrĩa bangĩirwo nĩ Ngai-rĩ, nĩ aroka nĩgetha ahikie, naniĩ nduĩke mũtumia wake. Na ithuĩ-rĩ, Ngai witũ Jesu Kristo agacoka ahana mũhikania. Nĩ twĩthagathagei nĩgetha tũgetĩkĩrio tũtonye gĩikaro kĩu na gĩtũũro kĩa Ngai. Ĩĩ we nĩ maũndũ marĩkũ mangĩgiria ũika- ũi- ũingĩre gĩtũũro kĩa Ngai? Ĩĩ niĩ nĩ hoyaga mahinda mothe atĩrĩ, ndikanakorwo nĩ niĩ ndĩronereria arĩa angĩ mũrango na niĩ ngatuĩka wa kũgirio kũingĩra gĩtũũro kĩa Ngai. Nĩ njĩra ya mwathani kũngĩkorwo na kaũũru Mwathani njehereria kĩrĩa kĩngĩgiria, thĩ ĩno yatua gũthira ngatũrania nawe. Mwathani njehereria kĩrĩa kĩngĩgiria thĩ ĩno yathira rĩ, niĩ ngatũrania nawe. Hallelujah. Mũthenya ũcio nĩrĩo andũ maugaga atĩ,

tũinagĩra ngai witũ kũrĩa tũgatũra twambararia ngai witũ nĩ gũkorwo gũtirĩ there is no other business except praising the lord and lifting his name high kũrĩa athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na na mamwambaragia aserubi na akerabi mainaga makauga ngai nĩ ngai haleluya ngai nĩ ngai ngai nĩ ngai Arĩ na Musa kĩrĩma igũrũ. Nĩ ndĩrirĩirie mũno gĩtũro kĩu kĩa Ngai. Nĩ ndĩrirĩirie atĩ mahinda macio makinyanĩra-rĩ, ndikahingĩrĩrio nja. Mũrũ wa Ithe witũ wĩtherie, mwarĩ wa Ithe witũ wĩtherie, nĩgetha ũkahota kũingĩra gĩtũro kĩu kĩa Ngai, gĩtũro kĩu gĩtarĩ na mĩnyamarĩko, kũrĩa gĩkuũ gĩtagathamaka rĩngĩ kũrĩa rũmena rũtaragathamaka rĩngĩ kũrĩa andũ othe magakorwo makĩrĩhwo mawĩra mao ruta wĩra wa ngai na kĩo ruta wĩra wa na ndũgate kĩoneki ona ndũkathingithio nĩ marĩa maroka ũmenye atĩrĩrĩ thutha wa maũndũ marĩa mothe ũragerera rĩ nĩ harĩ na kũndũ kũngĩ twĩrĩirwo nĩ harĩ na gĩtũũro kĩngĩ twĩrĩirwo kũrĩa tũgatũra hamwe na ngai gũtiramakanie nĩ andũ aigana me mwena waku gũtiramakania kũrĩa ũikaraga kũhana atĩa no nĩ tũthagathagĩirwo gĩikaro kĩngĩ igũrũ rĩerũ rĩkaharũrũka rĩhana mũhiki kũrĩa tũgaikarĩra na kristo mũrũ wa ithe witũ nĩ twĩtherie mwarĩ wa ithe witũ nĩ twĩthe nĩ twĩthagathaga thagathaga ngoro yaku na weherie ũiru weherie muku weherie maũndũ mothe ma rũmena weherie maũndũ mothe ma mwĩcuko weherie maũndũ mothe marĩa mangĩgiria ngai akinya na aguũranĩrio rĩ nĩ mũthenya ũkoragwo aroma inyanya mũhari wa ikũmi na kenda ũkauga atĩ wetereirwo nĩ ciũmbe ciothe ciũmbe ciothe nĩ kuuga nginya nyamũ nĩ imenyaga nĩ ikahurũka ũngĩthiathia na mbere mũhari wa ikũmi wa 20 thĩinĩ wa ũngĩthoma Aroma inyanya, kwambĩrĩria na, na itini ũthiĩ athiĩ ũguo ũrauga atĩrĩrĩ, nyamũ icio nĩcio nĩ ikahurũkio mĩnyamaro yacio mĩritũ, ciũmbe ciothe nĩ ikahurũkio mĩnyamaro yacio mĩritũ, na nĩ ikahũmũka mũthenya ũrĩa tũkahũmũka, namo mawĩra maitũ matume thutha. Ngai arogũteithia, Ngai arokũrathima na akũhe kĩrĩgĩrĩro gĩa kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ harĩ gĩtũũro kĩngĩ kĩroka, nĩ harĩ gĩikaro kĩngĩ tũraharĩrĩrio nĩ Ngai, gĩtũũro kĩa Ngai we mwenyewe. kĩrĩa atũthagathagĩire. Thengiũ nĩ tũkũhoya nawe na nĩgetha hĩndĩ ciothe ũikare ũtakũrwo nĩ hinya hĩndĩ ciothe ũikare ũthagathagĩtwo nĩ ngai nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na atĩ angĩguranĩrio to mũthĩ nĩ ũkũhota kũingĩra gĩtũũro kĩu kĩa ngai haleluya Nĩ wega mwathani twagũcokeria ngatho nĩ twakwambararia mwathani nĩ twaigua we wĩ ngai witũ na gũtirĩ ngai ũngĩ tawe twerekeire guoko-inĩ gwaku mwathani ũthiĩ na mbere na gũthagathaga ngoro citũ ũthiĩ na mbere na gũtuonia ũhoro wa gĩikaro kĩu atĩ gĩikaro kĩu gĩtarĩ na gĩkuũ gĩikaro kĩu gĩtarĩ na maũndũ ma tene gĩikaro kĩu gĩgakorwo na maũndũ merũ ũtũthagathagĩire ngai harĩria ngoro citũ tũteithie mwathani gũikara tũiguithanĩtie ngoro nawe nĩgetha o rĩrĩa rĩothe ũngĩguũranĩrio mwathani rĩ tũtuĩke a gũikara gĩikaro kĩmwe gĩ- gĩikaro kĩu gĩaku jehova ngai twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ũrĩa arĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro citũ amen and amen ngai akũrathime na agwĩke wega ũgĩthiĩ na mbere na kũmatha ũthiũ wa Ngai, ũgĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa gũikara gĩtũũro-inĩ kĩa Ngai ũcio mwene hinya na riri-inĩ wake. God bless you and do you good. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Ng'ondu, thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria mahunjio mangĩ ona kwĩrorera mahunjio mangĩ thĩinĩ thĩinĩ wa channel yakwa ya YouTube na ũngĩthiĩ nginya Facebook nĩ kuongerwo na rĩtwa rĩu MC Ndegwa wa Ng'ondu. God bless you so much. Tũcemanie hĩndĩ ĩngĩ. O tũkĩigua kiugo kĩa Ngai no thiĩ wone nginya nyĩmbo cia kwakuo na Ngai akũrathime na agwĩke wega. Amen. Bye. God bless you so much.